Salam eziz ileçler hemmäňizi ýutup sahypamda hoş gördük. HSK näme zat? Stipendiýalary haçan dokument tabşyrmaly? Bu gezekki wideo esasan şu iki mesele barada bolar. HSK, onuň hytaýça doly ady Han Ýuşi Ping Hao Shi, ol hytaýça biliş derejäňi kesgitleýän synagdyr. Bu synagyň iň pes derejesi HSK bir, iň ýokary derejesi bolsa HSK alty. HSK synagynda jemi üç zatdan synag tabşyrmaly, diňleýiş ukyby, okama hem-de ýazuw. Hytaýyň çäginde, eger ýokary okuw jaýlarynda hytaý dilini okamakçy bolsaňyz, onda size HSK synagyny tabşyrmak örän wajypdyr. HSK synagyny tabşyryp geçen daşary ýurtly raýatlar Hytaýyň ýokary okuw jaýlarynda stipendiýa utup bilýärler. Stipendiýa utmak üçin bolsa HSK synagynda ýokary baha almak gerek. HSK synagynda iň ýokary baha üç ýüz baldyr. Synagda tabşyryp alnan baha jemi ýüz segsen den geçen bolsa, onda HSK synagyndan geçdi diýip hasap edilýär. Hytaýdaky ýokary okuw jaýlarynyň daşary ýurtly raýatlara hödürleýän stipendiýalarynyň sany sanardan köpdür. Käbir stipendiýalaryň okuw tölegi, ýatak jaýy mugt bolup bilýär. Käbir stipendiýalar bolsa bulardan hem daşary her aý iki ýüz dollardan bäş ýüz dollar aralygynda pul berýän stipendiýalaryň görnüşi-de bar. HSK synagyny dünýäniň bir ýüz on iki sany ýurtlarynda tabşyryp bolýar. HSK synagy Hytaýyň çäginde jemi ýetmiş bir sany şäheriň üç ýüz otuz sany ýerinde tabşyryp bolýar. Eger-de HSK filmini Hytaýyň çäginde tabşyrmak isleseňiz, onda her aý diýen ýaly Hytaýyň ýokary okuw jaýlarynda synaglar geçirilýär. Bakalawr okap başlamak üçin HSK haýsy derejesini tabşyrmaly? Eger-de Hytaýyň çäginde ýokary okuw jaýlarynda hytaý dilinde bakalawr okajak bolsaňyz, onda HSK dört synagyny tabşyrmagy sizden talap ederler. HSK synagynyň synagy tabşyrma tölegi näçeden? HSK synagynyň synagy tabşyrma tölegi, ýagny HSK dört, ol dört ýüz elli ýuan, altmyş bäş dollar töweregi, HSK bäş, bäş ýüz elli ýuan, ol bolsa segsen dollar töweregi, HSK alty, alty ýüz elli ýuan, olam togsan bäş dollar töweregidir. HSK dört synagyny näçe wagtyň dowamynda okap tabşyryp bolýar? HSK dört synagyny bir ýylyň dowamynda gowja okap, gürrüňsiz tabşyryp bolýar. Türkmen ýaşlarymyzda-da Hytaýa gelen ilkinji ýyly bir ýyllyk hytaý dilini öwrenme kursuna ýazylýarlar. Bir ýylyň dowamynda hytaý dilini öwrenmä aprel-iýun aýlarynda HSK synagyna girip, synag tabşyrýarlar. HSK synag sertifikatyny ele alanlaryndan soň bolsa Hytaýdaky ýokary okuw jaýlaryna dokument, resminama, tabşyrýarlar. Eger-de magistratura okajak bolsaňyz, onda noýabr aýyndan maý aýyna çenli stipendiýalara dokument, resminama, tabşyryşyp bolýar. Şu aralykda siz stipendiýalara resminama tabşyryp ýetişmeli. Her ýokary okuw jaýy stipendiýalara dokument kabul edişligini tamamlanýan wagty dürli-dürlidir. Käbir ýokary okuw jaýlary eýýäm dekabr aýynda, käbirleri bolsa martda, käbirleri bolsa iýun aýynda resminama kabul edişlik wagtyny ýapýar, ýapylýar. Garaz, ol siziň tabşyrjak ýokary okuw jaýyňyza bagly. Eger-de Hytaýa çyndanam okamak, bilim almak üçin gelmek isleýänleriňiz bar bolsa, onda meniň bilen arkaýyn habarlaşyp bilersiňiz. Men özüm urup duraýyn. Eger-de şu düşürilen wideo size azajygam bolsa peýdasy degen bolsa, onda YouTube sahypama agza bolmagyňyzy, laýk basmagyňyzy sizden haýyş edýän. Eger-de Hytaýa okuwa gitmek barada mesele dörän bolsa, ýa bolmasa-da hytaý dili hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bar bolsa aşakda teswirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardygymdan teswirleriňize laýyk jogap bererin, ýa bolmasa-da laýyk wideolary taýýarlap size ýetirerin. Onda näme, indiki wideomyza görşýänçäk hoş sag boluň.